Léif Engagéierter, wann ech menger Nopesch am Sall nolauschteren, dann hu mer elo zéng Presidenten a Presidentinnen héieren. Wann ech dem Änder an dem Serge Urbany nolauschteren, da brauche mer eis keng Suergen ze maachen ëm den Nowuess, ëm d'Gauche, déi eruwiisst an déi dëst Joer zesummen an d'Walen zitt. A wann ech an de Sall kucken, da confirméiert sech dat Gefill. Et si mär zesummen, déi sech net nëmme fir d'Walen engagéieren a bei déi Lénk zesummen engagéieren, mee et si mär zesummen, déi an den ënnerschiddlechste Kontexter eis engagéiere fir eng Verännerung, an net egal wéi eng Verännerung. Eng Verännerung, déi sozial an ökologesch gerecht ass, déi d'Würde vun de Mënsche respektéiert, déi d'Natur respektéiert an déi et eescht mengt mat där Verännerung. A mär mengen et eescht, wëll mär sinn déi, déi och. Alliéierter sinn, vun all deenen, déi sech engagéieren an deene verschiddenste Kontexter. Mär sinn déi, déi mat de 14.000 Schüler a Studenten op d'Strooss gaange sinn oder se ënnerstëtzt hunn. Mär sinn déi, déi mat deene 5.000 géint de CETA-Ofkommes demonstréiert hunn. Mär sinn déi, déi solidaresch ware mam Deltour a mam Halet, wa se erëm viru Geriicht stungen a mär virum Geriicht op se gewaart hunn. Mär sinn déi, déi an der Gewerkschaftsbeweegung engagéiert sinn oder se aktiv ënnerstëtzen, ob dat zesumme mat deenen 9.000 waren, déi um Rousegäertchen demonstréiert hunn, oder beim rezente Streik oder elo am Juli op der Demo fir de Bausecteur. An dat net réischt zënter Kuerzem. Mär kënne verschidde Referenzpunkten huelen, viru 50 Joer, 68, virun 100 Joer déi eng oder aner Revolutioun oder méi wéi 100 Joer. Ech mengen, mär si méi oder manner laang an deen, schreiwe mär eis an, an eng Beweegung, déi eng Verännerung wëll, déi de Mënsch an de Mëttelpunkt setzt, An an eiser Liewensbahn waren dat, an de Jean huet verschiddener ugeschwat, méi laang elo wéi d'Legislaturperiod, déi wou ech elo e puer Momenter ugeschwat hunn, waren et Saache wéi d'Demo géint den Irakkrich, war et d'Demo wou mam Slogan Mär bezuelen net fir Är Kris, A war et a Beweegunge wéi Ëmweltbeweegung, Anti-Atom-Beweegung, Friddensbeweegung a Fraebeweegung an nach vill méi. An et gëtt eng Konstant doranner, an dat ass eben dat Engagement fir Verännerung. An dat Engagement kënnt dohier, well mer eis net mat enger Fatalitéit offannen, déi sech leider ëmmer méi duerchsetzt, vun ëmmer méi Parteien an Organisatiounen a Leit a Medien esou duergestallt gëtt. De Kapitalismus ass keng Fatalitéit, ass net d'Enn vun der Geschicht, Et ginn Alternativen, et ginn aner Méiglechkeeten. A mär sinn déi Kraaft, d'politesch Kraaft, déi de Courage huet, nach aner Méiglechkeeten ze denken an och ganz konkret Proposen ze maachen, wéi een op dee Wee geet. An dofir ass eise Slogan Engagéiert fir Verännerung. An dee Slogan Deen schreift sech an an eng Approche, an eng Strategie, wéi mer dës Wale wäerten ugoen. Mer gesinn dës Walen als eng Bataille des idées, well wa mer wëllen, dass e méi Leit dru gleewen, dass déi Verännerunge méiglech sinn, déi mir an eisem Wahlprogramm ausgemoolt hunn, ausgeschriwwen hunn, wa mer wëllen, dass se manner Leit mengen, dass dat utopesch kinnt sinn, wat mer hei virschloen, wéi de Michel Ierpeldeng zum Deel dovun ausgaangen ass, dass ee kinnt mengen, Eppes wat am Fong nëmmen normal ass, dass no Joerzéngten a Joerzéngten, wou keng Aarbechtszäitverkierzung méi war, dass dat utopesch kinnt sinn, dat elo endlech ze fuerderen, erëm ze fuerderen. Mer mussen dee Match maachen, dass méi Leit déi Ideeën iwwerhaapt kënne gleewen, denken an als realistesch gesinn. Well eise Wahlprogramm Dee beschreift eng Visioun fir Lëtzebuerg, eng Visioun vun engem Lëtzebuerg, wou net fir wéinst onfaire Praktike verurteelt gëtt an dann nach seet, ma mär wëllen déi 150 Milliounen oder déi 250 Milliounen, mär wëllen déi net, mär si stolz drop, datt mär onfair grouss Entreprisen ënnerstëtzt hunn a mär loossen hinne gären déi Suen. Mär wëllen och e Lëtzebuerg wou sou lieft, datt ee Planéit duergeet fir sou ze liewen, an datt jidderee sech e Liewensstandard op dëser ganzer Welt ka gönnen. A mär wëllen e Lëtzebuerg wou Kanner net méi mussen Aarmut erliewen. A fir dass dat méiglech ass, wëlle mer e Lëtzebuerg, wou jiddereen eng Aarbecht kann hunn a wou jiddereen duerch seng Aarbecht kann en dezent Liewe féieren. Mär wëllen e Liewen hei zu Lëtzebuerg, wou ee manner muss schaffen, fir méi Zäit ze hunn fir dat Liewen, wat ee fir sech an seng Nächsten a fir d'Natur gären hätt. Eise Slogan passt. Zu déi Lénk wéi d'Kiischten zu dëser Saison. An dofir hu mär deen ausgewielt, wëll en e Slogan ëmmer nëmme reduzéiert op ee Saz, ganz vill Contenu, dee mer am Fong wëllen eriwwerbréngen. An dofir hu mer e Slogan gesicht. dat duerstellt, wat de Maire duerstellen an dëser Gesellschaft. Déi Lénk huet verschidde Prinzipien, déi fir déi Verännerung stinn a déi fir dat Engagement stinn. Bei eis. Wäert keen sech engagéiere fir just waarm an enger Chamber oder an engem Gemengerot Joerzéngten ze sëtzen. Bei eis engagéiert ee sech fir während enger Period sech voll dran ze engagéieren. A Verännerung hu mer schonn duerch eise Rotatiounsprinzip an eis Antikumulbestëmmung agebaut. Well déi Prinzipien, déi verlaange vun eis, fir zesummen déi Verännerung och an der Aart a Weis wéi mer schaffen anzeplangen, fir kollektiv ze schaffen, fir ze maachen, datt net nëmmen eenzel Leit déi Contenuen an déi Ideeën droen an no baussen droen, mä datt et méi Leit sinn an datt een ëmmer erëm och e Fouss An der Realitéit huet vun de Leit, déi all Dag dëst Land um Dréinen halen, a genau bei déi Leit wëlle mär eis Campagne och droen, mär wëllen eng Campagne féieren, déi no bei de Leit ass, op der Strooss, an eise Kontexter, op der Aarbecht, privat oder Während Evenementer, déi mer nach an nächster Zäit wäerten organiséieren. Mer hunn dëst Joer, sou wéi dat an engem Seminar och als Prioritéit identifizéiert ginn ass, Formatiounen organiséiert, wëll eng Bataille des idées, ouni zesummen ze kommen an iwwert déi Ideeën ze schwätzen, se ze verdéiwen, ka keng Bataille des idées sinn. Dofir hu mer schonn eng Rei Formatiounen an e ganz wichtege Moment wäert sinn, Den 20 an 29 Juli an den 8 September wou mer eng Summer Uni organiséieren an nach eng ganz Rei Saache verdéiwen an och kucke wéi mer dann an déi Campagne zéien. Mer organiséieren awer och méi festiv Momenter wéi d'Oppositiounsfest Mëtt September an d'Choucroutefest de Sonnden virun de Wahlen. Och do kënnen d'Leit eis treffen a mer kënnen. eis zesumme mat hinnen an d'Gespréicher aloosse fir déi doten Ideen eriwwer ze bréngen. Dat Engagement ass kollektiv an ech soen Iech Merci, dass Der haut den Owend sou zahlreich komm sidd. Ech soen Iech Merci, dass Der zesummen, dass se mär zesumme bis de 14ten Oktober Eis an déi Richtung wäerten engagéieren an dass dat och nom 14 Oktober weidergeet an anere Formen. Merci.